Менә Галия апа, теге атнада үзебезнең Мөслимнең картлар йортында булдык та, шуннан бирле гел йөрәккә бәрде, андагы язмышлар, бик авыр хәлле апалар, абыйлар. Юлышка килеп булмый шуннан соң. Беләм, икәнен беләм. Минем карт ажытыннан үземә нәрсә дә туры килде. Детский балалар. Анда бит әле менә шунысы сызганыч. Бөтенесе балалы, балалары бар. Бөтенесен әти-әниләрнең балалары бар. Баласызлар булса, ты короче сәлимдә идея инде. Битмәс идең. Аны хәтлек борчылмас идең. Бөтенесенең балалары бар. Алар мискиннәр Аларга бит инде менә апельсин, мандарин бирелә бит инде, алма, менә конфетлар бирәләр бит инде, өлешләп чыгалар. Шушы конфетларны алар җыеп баралар, ашамыйлар. Ашамыйлар да җомга көнне мескин әбиләр, бабайлар тиз-тиз продуктларын артларына калап торган гына итләрне ашны ашыйлар да, аларны обедка да кичкә китерәсең ашарга. Алар көтеп утыралар, балаларын тизеп алырлар микән диеп. Менә шуның хәзер өметләнеп аларны аша тәрәзәдән күзләрен алмый ишектән. Көтеп торалар, әйеме? Ни, килмиләр. Килмиләр дә, аннан суббота да еще көтәләр. Суббот инде бөтенесенең бит инде җаллары, ул балалар җал итә бит инде, кызлары да, уллары да җал итәләр. Кая эшләргә карамастан, Эшләргә карамастан, ине субботада килмиләр. Базар көнне мескеннәр хаман эбетләнеп торалар, ә шулай түннәрен алар түнләгәннәр инде, шулай түннәрен түнләп, шулай түннәрен шатлап утырып торалар алар. Кетеп торалар. Базар көнне кич белән генә алалар да, иртә белән иртүк понедельник көнне китереп куялар үләбиләрне. Аларның күзләрендәге сагыш, аларның күзләрендәге моң, менә Жүрәк әрни иде менә шул хәтлек Без үзебез дә теге ишле бала белән үсеп, бара мин яшьли әнидән калып, безнең әти Аллага шөкер бит. Олыгаеп үлде. Барыбер менә ни җөрәгең белән итәргә кирәк. Шушы картлаштыра әти-әниеңне. Ул бит сиңа гомер биргән, ул бит сиңа тормыш биргән. Ул бит сине тормышка өйрәткән, эшкә өйрәткән. Әтәйне тауып ашарга менә өйрәткән безнең әтиләр. Ничек аны җәләй ярдәм җәй итәргә кирәк анда? Ә ничек шушы җорт алдыннан узып китәргә кирәк? Ничә миллионлап ни кибатлы кибат кибатлы машиналар белән узып китәргә кирәк? Менә җәләй ярдәм җәй. Шулай бер бабай бар иде инде. 11 балам ди, балам ди. 11 балам ди. 11 балага бер ата сыйлаган. Каршыгым үлде ди, бер ата сыйлаган 11 балага. Бер эркин, ике эркин, ике эркин хәтта бар китеп тора да Угыбайда бер кине бер ай уза диде. Менә. Шуңа хәтлегендә җирәк изгеш менә шундый язмышлы кешеләр анда. Куегыз конфетларыгызны, куегыз. Менә шуңа уйлаган юлы язмыштан да көчле сүз дигән Концертлар куйса, атна саен булсын алар менә җан җылысы. Әйе, әйе. Аларга иң мөһим игътибар кирәк. Шуңа менә дуслар без шундый бер флешмоб җибәрик, бөтен дөнья буйлап кайсы гына районда, кайсы гына авылда булуга карамастан, шушындый картлар йортында шушындый хәйрия концертлары оештырыйк. Аларга күп кирәк түгел, 15-20 минут рәхәтләндереп Җыр биюле шундый җанлы концерт куеп, аларның күңелләрен күтәреп кайтыйк. Оештырыйк дуслар шушыны. Үзебезнең төбәкләрдә, үзебезнең күрше районнарга ошай барып, аларга җан җылысы бирсәк, аларның бу дөньяга кирәклеген аңлатсак, иң мөһиме шул. Башлап җибәрик шушыны изге сәгатьтә һәм һәрбер район аларның алар онытмасыннар иде. Аларны без кадерлик, үзләренең бу дөньяда кирәклекләрен тоеп яшәсеннәр.